O mae'n sympatheis i Fynnon. A beth fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i ddangos i chi sut i creu rhywbeth tebyg i hyn mewn Photoshop. Nawr, chi gyd siŵr yn gallu wneud hwn yn Canva, ond Photoshop, dyna beth yw'r sgil sy'n mynd i talu'r bills i fe. So beth cyntaf fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i File a mynd i Gwasgu New. Ac beth fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i dewis uh, postcard, os na postcard i gael fan hyn nawr. Um, 6x4, fi'n meddwl yw e. So, ie, yeah, 6x4 postcard yw e, pixels. Dewis, dewis hwnna, ac wedyn gwasgu create. So, mae rhywbeth jyst i ddangos bod e yn bach yn wahanol. Mae hwnna gyda fi fyna nawr. Nawr, i cael llun mewn o'r background, beth fi angen neud yw file, a ma' lot o dulliau gwahanol fi yn gallu gwneud hwn, ond os fi'n gwasgu place embed, fi yy wedyn yn gallu yy ffindio y llunie, a fi 'di ca'l y llun hyn, fi 'di creu fy unan o dali, ac os chi ddim yn gwbod beth yw dali, wedyn yym yr platfform AI newydd sy'n creu lluniau i chi. So fi'n jyst yn clico ar hwnna a wedyn gwasgu plis. Ac chi'n gweld mae'n dod mewn i fi yna. So beth fi'n mynd i wneud nawr, fi jyst yn mynd i newid y maint so mae'n mynd ffito a fi'n mynd i roi e fyna rhywle fyna. Nawr, os ych chi eisiau hwn i fynd yn fwy neu llai o seis, oce, okay, fi'n sgwrol lan Ie, mae hwnna'n perffeth i beth i fi sef yn awr. Nawr, chi'n gallu gweld fyna, mae da fi'r layer fyna, oce? Okay? Beth fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i creu layer newydd. So, i creu layer newydd, fi jyst yn gwasgu ar y dico bant o'na ddim da, efe. Fi ddim sy'n newid dim byd o'na, good. Fi'n gwasgu ar y plus sign yn fan hyn, a mae'n creu layer newydd i fi. A beth mae'r layer hyn wedi bod yn testyn?

Ocê, clicio fan hyn. Yy ERA. Nawr, os fi'n rhoi'r testun mewn fel hyn, fi yn gallu gwneud e'n llai o seis, wps, fi'n gallu gwneud e'n llai o seis neu fwy o seis. Uh, neu fi'n hefyd yn gallu stretcho fe, chymod, fel hyn os oes gen i control fi'n gallu ie chi'n gallu weld fi'n gallu newid e fel hyn a hefyd yym ond dyw e ddim yn dda iawn am ar gyfer creu paregraffe so beth yw fi yn gallu gwneud hefyd yw os fi isie rhoid paragraff mewn dwi yn gallu clico'r tŷ yna gwasgu shifft a wedyn fi'n gallu gwneud fel text box. A chi'n gweld ma' text box gyda fi fyna nawr. A beth fi'n mynd i wneud, dwi yn mynd i rhoi mewn y quote 'na nawr, ac os fi'n clico, ww, lan fan 'yn, chi'n gallu gweld, ocê, fi'n mynd i ffindio un arall gyda highlighter, ife, the only thing that is real is change, the only thing that is constant, ocê, fi'n mynd i dewis, ma'r ddou 'na bron fod. yr un peth wedyn nhw. So fi'n mynd i copio hwnna nawr, mynd nôl i fan hyn, ac beth fi'n mynd i wneud yw glido hwnna mewn. Okay. Nawr is, the only thing that is real is change. O, okay, chi'n gallu gweld, mae fe fyna. Nawr, ma' hwnna bach yn ddiflas, so os i fi isie ca'l hwnna i edrych bach yn well yym gallen ni rhoi border a pethe o gwmpas e oce? A dyma ffordd fi'n mynd i neud hwn nawr. Fi'n mynd i clico ar hwn, botwm dde, a fi'n mynd lan i blending options. Chi'n gweld blending options yna? Ie. Yeah. So, ma' blending options, ma' hwn yn mynd i yy ddod lan, a chi- be' fi'n isie yw'r yy stroke ok stroke so os i'n clico ar stroke ma' hwn yn dod fyny chi'n gallu weld ma' hwnna yn glas so fi'n gallu gwneud hwnna bach yn fwy o seis a gwbo be' sy'n digwydd chi'n gallu weld felly neud hwnna bach fwy o seis ac ei ma' hwnna'n edrych eitha neis ydi e? Nawr gwasgu ok nawr. Grêt. Nawr, os o'n ni eisiau gwneud stroc arall, gallen ni wneud hwnna to. Mynd nôl eto fan hyn. Right click. Blended options. Mae hwn yn dod fyny. Ac o, fi yn just yn gallu gwasgu. Plus. Fi'n gallu clico ar hwn. rhoi e ddi fel hyn ac ych chi'n gallu gweld bod e ddim yn edrych bod e wedi newid, chi'n gweld? Mae dwi ddim yn edrych bod e wedi newid. Ond os fi'n neud y strôc yn llai, chi'n gweld? Felly gweld? Oh, Mae hwnna'n edrych yn gret. Um, a dyna ni. Nawr, os ych chi se symud hwnna o gwbl, gallwch chi clico ar hwn nawr a gallwch chi just rhoi e o wneud yn fwy o seis neu gallwch chi rhoi e dipyn bach a dyna ni a gallwn ni symud e o, o gwmpas wedyn a wedyn jyst clico fan hyn wneud yn fwy o seis Ok, ac os chi'n mynd nôl wedyn i newid rhywbeth fe'n newid, chi jyst yn clico ar y strôc, mae'n agor fyny fan hyn, ac ych chi'n gallu gweld